Avuxeni vahlaleri lava yingiseli va channel ya Matimba Emmanuel Malume YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yin'wana yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana la ku vulavula hi mhaka leyi ni twa vusiku na na nhlekani mpundzu nhlekani madyambu he rivonia rivonia red house rivonia red house a hi ali ku van'wani va ya yi kona. Kambe van'wana vo lo tswariwa na tona tinyiko teto, ko va ntumbuluko, hileswi Xikwembu xi nga va nyikisa xiswona. Masivoko van'wana loko va sungula va ri ti-artist ku sunguriwa ku ri hansi low but after three years loko a ya vuya la Xikwembu se xi va xi n'wi pfulerini na mikwembu ya ka vona yi va yi n'wi pfulerini se. van'wani va ti-event organizers loko va sungula mi kuma ku loko va sungula mi kuma ku loko a organizer event or festival or something mi kuma ku ri na vo ma twenty thirty wa vanhu i va nga heli mbilu a phuxeka a ya mahlweni mikwembu ya ka vona na xikwembu xa matilo i va n'wi pfulela tindlela mi kuma se loko a organizer ti-event 45000 wa vanhu 50000 wa vanhu others na na na na na na 70,000 va va va, va yi fikisa mi kuma ku stadium xi tele or ndhawu leyi endlaka ka yona ku va ku ri filaku swi ya hi laki ya munhu swilo leswiya swi ya hi ku wena mukombi ya ka n'wina ya ku pfulela rini or swikwembu swa ka n'wina swi ya ku pfulela rini or xikwembu xa matilo xi ya ku pfulela rini hi ku mi ta famba mi nwa na tingati ta swilo mo ka mi nga swi tiviku i twa yini na ku fana na mani mani mani wa yena loko a organizer ti-event mi kuma ku ti-event ta yena ti tshama ti tele ivi i ya kule mi ya kona fika ku nyika sweswi va ku nyikaka swona i nwa oro i dya oro hlanga ivi ku va wese ku nga humeleli na nchumu ivi ku event organizer luya yena a nga ku rhangela mahlweni ku fambele tin'anga na maporofita na tiyiniyini i yina ku le ka rivoni ya kona va fika va ku ha swa wena swi nga ha fambi ku hava sweswo that's why ni vula minkama yo tani ku loko i lava xiyi la vuton'wini fika i vutisa ka munhu yaloyo ku xana i fikise ku yini la yi nga kona elo swona munhu loyi a ta ku byela ku fikise ku yini ma swi twisisa na loko mo cheka ti-event organizers ta hina matsonga machangani leti nga ti talela ni nga ka ni nge ti hlaya mavito loko mo mo fika mi tshama na vona hansi mi va vutisa ku mi sungule ku va sungule hansi ivi sweswi mikumbi ya ka vona va ya va ya phahla va dlaya tihomu ku swekiwa mabyalwa ku swekiwa mutlomboti va vikela mikwembu ya ka vona ku hi vokokwana sweswiwani ni tirha ku endla ni ni ni ni organize ti-event or ni event manager ni kombela ku mi ni pfulela tindlela ku swa mina swi famba kahle van'wani hunku ya le seventy rand leya bayizani a ya xava xigubu xa mutlomboti xa fifty rand a fika a veka laya a xava na xinefu xa ten rand a fika a veka laha a phahla ivi wena i suka yi ya kule mi ya kona yi spenda ku ma 50 000 100 000 loko yi vuya swi vuya swi va wese swi nga ha lunghi swilo ivi loko tlheleka munhu loyi a n'wi vutisa ku a ah, kasi why swi nga endli i va ku hembela mavona ku a wu mikisangi swona u endlangi swona kasi wo ku hembela hi mhaka ku wena a wu na laki se ku na vanhu vo tala va na tilaki to organizer ti-vet mu ma ku ku tala ma swi twisisa na tatist to karhi mukuma loko va endla ti-festival va endla yini ti-event ku tala because of hi loko mikombi ya ka vona yi va pfumelela swilo sweswi yi pfumerini ku hi lava taku i hanya hi ndlela leyi i dya hi ndlela leyi kurisa ndyangu wa wena hi ndlela leyi i aka mexini endla swilo hinkwaswo swi va kahle hi ndlela leyi a va zangi va famba tin'anga ni a va zangi va ya rivonia vanhu valava va zangi va ya ka red house vo lo fika va xa xigubu xa mitlombo xexi xi vulaka xa five liter na wa ku ya bayizana ya 70 rand na xindifu xa 10 rand a vitana hanhu wa yena va fika va n'wi chelela foni or papa yena va n'wi chelela foni swilo swa yena swi n'wi pfule swi swi swi swi famba kahle ti pfuleka tindlela na thirty swi to karhi ma swi vona mi kuma ku munhu yaloyo ten years back loko mo languta sweswi i successful loko album yi huma namuntlha double platinum because of what mikombo ya ka vona se yi pfumerini yi n'wi pfulerini a nga zangi a famba a spenda timali ta hundred thousand vanhu va swiwachi vo ka va nga swi tivi no swi tivi mi famba mi na tingati mo ka mi nga ti tivi no ti tiva ivi xinyama xi ku vuyavuyani munhu nakona a tima a tima nga ku na mundzuku a nga ha tivi ma mi twisisa ku na vanhu lava nga na like evuton'wini ni nge hlayi ti-artist to karhi ku vumani vumani or tivest to karhi na sas vumani vumani vona va nga na like or yini because of what mikwembu ya ka vona hi loko yi va pfulele tindlela na xikwembu xa matilo hi loko xi va pfulele tindlela van'wani va ya ka tikereke to karhi ni nga ta ka ni nga hlayi hi mavito va fika va va nyika sweswi va va nyika ku swa hi fifty rand ntsena va ku famba xava hi nine nine yi endla so na so kumbe i ten rand kumbe a ya nwa mati ma mahala ma xihlovo a fika a nwa ku kumbe a suka va fika va n'wi rhungela sweswi va tshungulela ku swona swa twenty rand a teka mbala a vendla tilaki tita swi vo n'wina mu famba mi spenda timali munhu a ya hala na hala mi ta hlupheka van'wana va kha va nga endli na nchumu